Insellmulkom sinjuri l-ewwel darba fis-seba ta' filgħaxija min qed jarana fis-seba, l-oħrajn li mhux qed jarawna live ikunu qed jarawna mal-ġurnata kollha u nirringrazzjawkom talli tarawna mal-ġurnata kollha. Infakkrukom illi dan il-programm qed jiġi imwassal lilkom grazzi għall-Enemed, grazzi għal Go, grazzi għal Visit Malta, grazzi għal Benna, grazzi għal Tech.mt, Sewwa.
u anke biz bil b'xewqa tajba ta' Sur Rejfil Aloisio. Aloisio. Bravu, bravu.
Bravu, bravu. Illum. Għax koll għandu kienu daw, ġifieri. Grazzi ġmiel.
Illum fuq x'ħa nitkellmu, Sur Agius? Ejja, fil-fatt illum ħa nitkellmu, ilna biex nagħmluh dal-programm mindu bdejna, dwar l-eroj, in-nurses, it-tobba, dawk kollha li jaħdmu l-isptarijiet, il-clinics tagħna, insomma dawk li qegħdin hemm barra, qegħdin jiġġieldu dan il-virus biex aħna nkunu nistgħu għada pitgħada noħorġu hemm barra nkunu free nerġa' u għalhekk qegħdin noqogħdu d-dar biex huma jkunu jistgħu jmorru hemmhekk imma importanti li nnaqqsu l-ħruġ tagħna ħalli ngħinuhom, le? Ekku, ekku.
Jiena kont kelli nkun l-isptar minħabba li l-mara kellha tifla u tara l-atmosfera differenti minn kif kienet qabel l-isptar. U għalhekk nkunu anke qed nitkellmu ma' dawn in-nurses xi jħossu. Jekk hux iktar stressanti l-biċċ tax-xogħol, eżempju jien għandi n-neputi tiegħi ħa jmur jgħin fl-iswabbing għax student tal-mediċina, ħa jkollu joħroġ mid-dar, ma jibqax joqgħod hemmhekk. Kif qed jagħmlu, kif qed jikkopja wieħed tifhem? Ejja ħa nkunu qed naraw daqsxejn x'qed iħossu dawn in-nies bħalissa, tajjeb? Dan inti għal xiex ġieli idaħħluk l-isptar? Jien personali, jiena għandi kundizzjoni naqra stramba, illi fil-layer tax-xaħam, Jitrabbew li qishom ċesti. M'huma xejn gravi, imma fil-bidu meta skoprejnieha. Boċċi. Boċċini, boċċi. Ehm, rridu jiċċekkjaw waħda biex jaraw x'inhi. U mortu eh. neħħew li boċċa. U minn hemm sinjuri baqa' magħruf bħala Daniel ta' boċċa waħda. Mhux vera tsitek għandha boċċa waħda. Għandha boċċa waħda. Ma nafx, ma nafx għalli ma żijed tgħid. Insomma, jien punti kelli kemm trid. Tas-sewqan mimli, sinjuri, għaliex tajjeb li ngħidilkom illi s-sun u l-ispeed cameras mhux daqshekk huma ħbieb. Waħda proprja għandi problema. Ftit ilu konna qegħdin fil-programm u qed nitkellmu għax inkunu qed inċemplu lil xulxin bil-bluetooth, tajjeb, u aħna u għaddejjin jgħidli, il! Għatlu tal-50 u x'hekk, min jaf kemm il-. Tal-50 ma nistax naqbdilha kaptu, ma nistax naqbdilha kaptu. Imqar, u kieku jagħmlu 52, 53 għazem nizgitxa, ma nistax nizgitxa. Imma somma, jien xorta nammetti li u tortija, imma vera tal-punti, meta kont żgħar jien għandi l-punti f'saqajja hawnhekk, hawnhekk, ġo moħħi, hawn taħt. Ma ngħidlekx darba minnhom żab imur naqta ta' saqajja, għax qbiżt u qtajt saqajja. Eh. U mbagħad ġew xi nies minn barra, kont ferħan li ħammur naqta' l-punti ta' saqajja tissa lest. Ġew xi nies minn barra, Ħadnihom Ardalam. Ardalam. Tajjeb. U naħbat rasi. Ħadd tgħid naħbat rasi. F'Ardalam. F'Ardalam, ġewwa fid-dlam. Fid-dlam. U ma tgħidx każ taf kif tkun għadek żgħir u hekk. Eh. Ħriġt. Oh, meta mor biex naqta ta' sajja, Alla u għandek bżonn neħra, u għamil t-tneħra. Oh, mela, għala tkun għadem. U għaw bla punti għamilom, l-għax ma għandix eh, fejda. Bum.
Imma li hu żgur li naħseb illi meta konna żgħar xi praspura jew ġlieda mal-aħwa jew xi kumidja tkun għamilna ikollna. U għalhekk suppost, suppost, tiegħek żgur, tiegħi ma naf, hemm xi xi aħwa minn tagħna, xi aħwa minn tagħna. Hemm qegħdin? Wieħed hawn. Dak jiġi ħija, jixbaħni, jidher sewwa. Imma peress li Sander isu ħija, inti tiġi sekk ħija wkoll.
Eh, mhux hekk. Jekk tagħmlu hekk. Oh, mela. mela, tajjeb li nafżawkom dak mhux Sander qed jagħmel sketch bil-parrokka. Dak hu Sander. Kemm tixxiebku? Kemm il-darba qalu ilek kemm għandi?
Ħafna, u maħniex twins. Eh, u oħra darba niftakar kienet jaqta l-biljetti, għax kien jaqtanna l-biljetti fil-bidu, u ġi wieħed għalli dixiblu għaj. Għalli Sander joqgħod bil-parrokka. fil-bieb jaqta' l-biljetti qabel jibda x-show. Mur għidlu, jew mur għidlu. Isma' Eman, inti tiftakar meta konna żgħar darba ġlidna ġlieda. U veru li Sander kisirlek idejk. Ejjew, hekk, hekk, mhux apposta. Niftakar mela, u għamilna Konna żgħar u għamilna għamil ġurnata, eh, ma ngħidx il-missieri li nkisret idejja, ġifieri mbagħad ġie mix-xogħol u di l-lid vjolat letteralment. Eh. U mbagħad ġie missieri insomma morna l-isptar u spiċċajt xi erba' ġimgħat bil-ġibs. Għax dan kollu għamna fil-ħodu, u dej niċċejna li għamlu xie teqliba fuq is-sodda, waħda eh. minn dawk. Pillow ah. fight kbira, missir li għamlu l eh? U għemma, xieġralkom bil-ħuta?
Dik inti, ma ġratlek? Il-ħuta oħra lili biss dik fil-verità. Eżatt, kellna ħuta għal min jaf x'inhi tramuntana minn dawn tal-inbid, mill-antika, tkun ta' ħġieġ, tkun kbira, eżatt. Prattikament dik konna nżommuha fis-salott fejn għandna t-television, insomma fejn konna naraw it-television, u ddeċidejna li wara l-iskola nbiddlulha l-ilma. Għax kien aħdar, eh?
Laqqas tara ma kont il-ħuba. Eżat, bih miex laqqas tara għaddejja din il-birka ħuta li kien fija ġivieri. Kien ħafna. Kux ħajja jom.
Kien ħafna dawra.
Hemm kienet. Hemm kienet, eh. U daqqa. Tlajna fuq, insomma, tlajna fuq il-bejt u u jallek kux konna naddafna u għamilna kollox. Pratikament ġil konna wasalna fl-axħar, letteralment. U waqat un faqat, u din meta tinfaqat iġib biċċiet żgħar, u waħda minnhom daħlet f'idejja. U l-istess, insomma, panik. Eh, bela ħireċ.
Mietet il-ħuta.
Il-ħuta mietet bit-tizbita bl-sprint l-inters jew jew għax bla ilma. U mar kollox fi drejn probabli, ma niftakarx naf li kien hemm balla dem u mbagħad. Ma dem, u insomma, l-punti. Normali, l-punti għalina normali. Jien ma nafx tiġrilkom xek. Imma anke meta nkun qed insewwi xi ħaġa jiena tiġini kollha tajba. Nagħmel l-aħħar ħaġa u nfotti kollox ħafna drabi. Ġifieri din ġralkom l-istess. Ara, tant konna nagħmlu tant konna nagħmlu punti ta' sikwit meta konna żgħar li kien hemm in-ners li dejjem kienet il-poliklinik il-ħaġdi. Li tħidkom.
Malli tarana kienet tafna. Daqshekk kienet. Jiena missieri Missieri kien jinkwieta jmur l-isptar għax jaħseb li jsawwtuna daw jew jew hekk, Yeah, ġifieri għamilna yeah, sajf yeah. minnhom. Ngħidlek kull kull 15 konna nkunu l-poliklinik minn dawk it-tip, eh, ġifieri. Miskin, wara Michael kwittanti Li, ħasra. li immaġina, tant Ekku, wasal, ekku. ta- tant sir tajjeb kont, li kont ngħid x'inhi kolli l-ferita, hawn għandi xi xpunti. U mowru vera għol. Jiena l-unika punt li għamilt, kieku kien għawħija kien jikkonferma darbet niġru għal xurxin, jiena għawħija, għet niġri, għet jiġri għarajja xamiltlu xaħġa. Kien hemm l-infa hekk biex ninfemek l-infa qiegħda hekk dan l-għoli, biss tissodda jislu biex nitħaq bih għax kien iżgħar minni, ħija żgħir iżgħar minni sitt snin. Biss hekk b'dik iċ-ċerta up, bħala kif naħrablek, up, u nsib il-linfa taċ-ċaqquf ta' ommi dik li jkollha ħafna petali, u waħda mill-petali tar-roses tidħolli ġo moħħi, hawn, eżatt, ara. U jien għedtilhom u le ma ġrali xejn, jien qatt m'għamilt punt f'għomri. Lgħajt il-petala u kif lgħajt. Mela inti ma tafx.
Il-petala. Waħda mill-affarijiet tal-first aid li tkollok xi jkollok ġo fik ma tneħħiex. Ej mela mur bil-petala l-isptar. Ej vera hekk trid tagħmel.
Mur bil anke jekk Alla ħares qatt jidħollok jien naf xi ħaġa oħra trid tmur bih ġo fik. Issa nsaqsu l-ġallug. U jekk tkun kbira u ma tkunx tista' tidħol fil-karozza x'tagħmel? Issa ma nafx. Eman!
Grazzi!

Ma setajniex noħorġu hu ommi tippanikja u indaw ruħi għal dat-tifel. Kienet ħa toqtolni niftakar. Imma msomma, hekk hemm Mela, ommi. u sinjuri, daw vera, vera toqgħodu tqisu meta tħarsu lejn in-nurses, it-tobba u hekk, vera huma eroj, eżempju, għandhom il-powers, għandhom is-superpowers, eżempju, Għaliex? għandhom għodda Biex lilna jarawna minn ġewwa kif aħna. Anke l-airport għandhom dil-għodda u anke l-ħabs, eh, anke l-ħabs. L-airport. Għandhom dik il-magna, żgħan, li tidħol ġo fiha u jarawlek kollox, eh. Ejja, naf, żammewni l-aħħar darba. Xi kellek mela?
Eh, kont ħireġ u żammew għalli, oj, hemm x'għandek ik, eh? U x'kellek?
U neddejja, ngħid ma kelli xejn fuq, imħasbuni għandi l-embuba tal-baseball hekk, eh? Eja, komplu, tlaqna. Għas nitkellem għan flawara di kiesa. Eja, komplu. Nfakkarkom daqxej se jkun hemm fuq Go Stars tajjeb. Mela l-lum għal ofsinar kien hemm Bohemian Rhapsody, issa jkun għalikom fuq l-on demand. Umbat il-lejla se jkun hemm film ieħor tajjeb li jismu The Seventh Son wieħed iktar milli għandu denjel, ta' Jeff Bridges u Julianne Moore, naqra fantaxjenza, avventura, film ta' veru, arawh għax vera sabiħ. Titilfuh, sinjuri, nfakkrukom li jekk ma tilħqux kif joħroġ, jibqa' on demand u tkunu Nagħmlu tistgħu tarawh rewind.
x'ħin tixtiequ, tajjeb?
Jien l-aħbarijiet ġieli noqgħod nerġa' nirewindjhom.
Qed ngħidlek. Diġà qishom dejjem l-istess l-aħbarijiet, kull ma jinbidel in-numru. Aħseb wara kemm hu sabiħ terġa' toqgħod taraw. Ejja ħa naraw jekk hux se jirnexxielna nerġgħu nrebbħu 50 ewro voucher għal ikla grazzi għal Visit Malta. Ħa nkunu ċari, għax ilbieraħ l-ewwel wieħed kien qed iċ-chicken tgħidx kemm daħaq bina u kkummenta. Aħna, Visit Malta, qed jagħtu dawn il-ħamsin ewro vouchers f'restaurants ta' vera. Primi. Illum eżempju għandna Agape tar-Rabat. Ta' vera.
Biex għadha pitgħada la karta tiġi s-sitwazzjoni tajba, nerġgħu nibdew nimbuttaw in-nies biex jerġgħu jibdew joħorġu jmorru jieklu. Għalhekk, grazzi Visit Malta talli qed tagħmlu dat-tip ta' investiment. U illum għandna bħal lbieraħ lil Benjamin u lil żewġ kompetituri li ħa jipprovaw jagħmlu best out of three, tajjeb? Mela jekk ħa ndaħħluhom immorru fuq l-Skype min għandna magħna? Best out of one għandna għax għandna Hello, x'jismek int? Hawnhekk. X'jismek? Erika, Erika inti? Hello, hello, kellimna. Hello.
Qed tismagħna għandek speakers? X'jismek?
Iviva! Alright, Benjamin, int alright?
Jien alright ħadida. Jien fejn il-kamera tiegħi? Mela, qed nippruvaw naqbdu il- Suppost hemm qiegħda joined. Ejja, qed nippruvaw.
Emmi, emmi, emmi, x'jisimha s-sinjura? X'jismek?
Erika. Erika. Mela, Erika u inti nsejt x'isimha. Marisa.
Marisa.
Marisa x'għandek hemm jiġri fuqek? Tifel. Eh tifel.
Tifel.
All right, għax rajt ras.
Mela, ħa nippruvaw il-buzzers tagħkom. Mela, Ben ħa jkun qed idoqq tliet kanzunetti, min jaqgħad tnejn l-ewwel ħa jkun qed jirbaħ din l-ikla ta' 50 ewro la kollox jiġi normali mingħand Agape tar-Rabat. Il-buzzer ta' Erika ħa nara ti tagħmel eehh!
Ma tantx għandi saħħallu. Ma ma rridu nindunaw. Xejjer u tagħmel eh. Imma xejjer naqra ħan indunaw. Ok.
All right.
All right. U fara li jiskom. Intom zgur sew u għadin. Fimtu għallu.
Fil-kas xejrunna.

Intom tafuha? Ain't no sunshine. Ain't no sunshine, diki. Ain't no sunshine, għalilkom. All right, all right, ejja, li miss. Tini diska, best out of three, l-aħjar skor wara tlieta. Idealment imqarti rispondu waħda tajba, għalli ta' fin. All right, tana. Nismakom naqabba xina. Eh, mela, forsi nistaw nollulom da' xejn. Ollu naqra, ollu naqra. Inti tismana tajjeb Erika.

Tikla fil-kċina l-iktar, l-iktar. Le naħseb Marisa naħseb le. Le Marisa rebħet. M'iniex fil-kċina, Marisa tmur għand l-Agape ma mbagħad. Tajjeb? Eh, għax l-oħra ma rebħietx, allura fil-kċina tista' tikol. Marisa prosit la kollox jgħaddi, jalla jgħaddi malajr tmur għand l-Agape r-Rabat u grazzi għall-Visit Malta Tirbaħ dan ir-rigal. Ciao għalikom u grazzi tal-li qed issegwuna. Ciao Ben, grazzi.
Ciao Ben, ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao, jibqa' jaffaxxinani kemm hu bravu eh. Kemm hu bravu, kemm hu. Mela, u dawn huma l-mistednin tal-lum, sinjura nitilgħu bil-programm b'mod uffiċjali issa Gianluca Bezzina. Se jkollna ċans nisimgħu x'inhu jagħmel u kif affettwa għandu din l-imbirka coronavirus kif xed tagħmilhom. Ħaj, kollna wkoll sinjuri Wieħed li n-nurses jirrappreżenthom, il-William Grech u. Shop steward?
Issa ngħidlek.
Issa dak shop ikollhom. Ma nafx. Il-ward steward. Ward steward.
U wkoll kittieb li jikteb affarijiet umoristiċi anke fuq id-dinja tan-nurses. Ekku.
U fl-aħħar nett se niltaqgħu mal-kantant Paul Giordemajna flimkien ma' Glen U ħafna oħrajn. Ħafna oħrajn, għax rajt il-JM Ville, insomma, rajt ħafna nies involuti, irna xilom jamlu song biex propjament jiddedukaw għal tim mediku.
Tigra, ta?
Eh? Tigra, eh? Da, da, ritrat eh? ranġat, zgur, eh? Imma, insomma, sinjuri marru għall-news, għara, għara, għadħu kissa, kmini, eh?
Ma konċ la filki. Eh, isma, kem najdu l-għu, tiftakar meta sakkartek fi drajer? Ejja.
Inti kont ibbuljat jaqra.
Ma nafx kif kont qatt imma niftakar. Kien naqra iżgħar, eh? Kien naqra iżgħar. U jiena fakkart f'dik li kont daħlitli l-werqa ġo moħħi, tiftakar? Tar-rowż.
Fakkarilni int ejja ħadar kif ma nikdibx. X'inhi?
Fakkarilna inti ħalli nurihom kelli ma nikdibx. Għax insaqsejt.
Ma nafx fuq xiex konna ġġilidna jew kont qed tinkini int jew xi ħaġa hekk. Kont qed niġri warajk, sa fejn naf jien qbist fuq is-sodda u weħlitlek il-werqa tal-lemxej ġo rasek. Hekk, hekk. U mbagħad xi nneħħejtha kont isek sturdejt. Ħassni ħażin.
Il-malla ma kienx bl-ispikes. Mhux hekk? U fimni, hi marret ħażin għax kissirtha. Mhux hekk dik ir-ras.
Benċ!
Grazzi tal-li ingħaqadt magħna! Ciao, ma ġara xejn, ciao, ciao. Thank you. Dak iż-żgħir tiegħi ta'. L-antivirus news tagħna. U sinjuri, nilqgħukom għall-antivirus news. U bħalissa l-iktar logħba popolari Hija Pac-Man, tiftakarha Pac-Man? Ooh, kemm kont inħobbha u dal-aħħar it-tifel iż-żgħir tiegħi orejtilu tgħidx kemm beda jieħu pjaċir jilgħabha. Imma did-darba aħna qed nilgħabuha live. Kif? Mela ejja niftakru kif kienet Pac-Man. Pac-Man kellek lil dak il-pupu l-isfar, tajjeb? Iva. Illi imur jiekol il-x'jismu hawn l-ikel li jkun hemm, iċ-cherries u hekk. U mbagħad wara li jikolhom imur jiġri jaħtaf dik it-tikka l-bajda u ttih super powers, tajjeb? Aħna meta mmorru supermarket l-istess ħaġa, mmorru nixxu landa nixtru u mbagħad naslu lejn il-cash u nitilqu niġru kemm jista' jkun ma niltaqgħu lil kulħadd. U nevitaw kemm ninfilħu nies, hux hekk? Eżatt, dik hi. Li hemm mhux qed nieħdu dik il-sa l-pinnola u mmorru niklu n-nies. Insomma qed nieħdu pilloli u mbaraċċ u vitamini ħa ngħidlek x'ma għandniex nieħdu, ġifieri. Kont inħobb nilgħabha dik. U jiena l-gaming tiegħi qisu f'dak il-livell waqaf. Għax illum il-ġurnata għandna l-gaming tat-tifel il-kbir li jsturdini. Sa microgenius wasal. Mela, it-traċedji san. Ejja, sinjuri, it-traġedji fid-dar, fid-djar tagħkom, grazzi għat-tfal li jinsabu miżmuma fid-djar. Maqfula. Qed ikomplu jiġu rrapurtati kważi, qas iċemplu l-pulizija, n-nies lilna jiġu jgħidu. Lienna, qed tibagħtulna dar ritratti illi jkolli nammetti li qed jaqsmu li qalbi tajjeb. U bi prova hawnhekk, ħalli jekk niġu biex inressquhom nistgħu nressquhom. Ejja ħa nibdew Sunday. Immorru fid-dar ta' Racine Debono. Idħlu daqsxejn iktar kbir ara x'għamlet di. Mela din it-tifla għamlet diżastru triħ ġo xagħarha. Mela dik poġġi dawk il-klepeb kollha imma l-problema kienet illi għaqdilha xagħarha kollu. U taf li huma dawk tal-ispikes, eh, ġifieri vera antipatku. U mbagħad nammorru għar-ritratt li jmiss, sinjuri, d-dulur li qed tħoss Marija Said. Mela Marija Said, intom qed tħarsu lejn dar-ritratt u tgħidu ma dik x'inhi? Mela din marret biex tuża l-forn u wara xi għaxar minuti bdiet ixxomm riħa ta' plastik ġejja. Qalet Reġa' qabad il-wejster, għax inti hemm tmur. Tajjeb, għax dik kienet id-darba li kellna ħafna dik ir-riħa li kienet il-gażaża li t-tifel poġġa bejn żewġ pjanċi u ma ndunatx. Nifhem kollox jien, għax jumejn ilu għamilieli bil-bajda tal-Easter, tal-plastik. Tefaħħilek ġo furn.
Ija, u t-tifel tiegħi fil-għaxija taħsbu jaħsbu li karattri t'Oliver Twist, maħmud, xi mqarvez, taf kif? Xagħru daqshekk sarlu għax m'għandniex hairdressers. Imma msomma, u ma nafx jekk in-Nutella hux tajjeb għall-ġilda, sinjuri, Forsi jkun jista' jgħidilna, tkun tista' tgħidilna Nicole wara li tispiċċa it-treatment minn ma wiċċ ara daqsxejn, ara xi ħliew, eh? Mela, u Bernice tiftaħ qalbha dwar it-terrorista tal-kxaxen tagħha, sinjuri jrid tieni ritratt jekk mhux sejjer żball minn din il-familja, araw minn xiex għaddejjin. Il-ħanina. Araw ftit x'qed tagħmilha u f'dan ir-ritratt tammetti li kienet ixxurtjata li almenu leħqitha mill-bidu. Tuni close-up.
Bernice. Jeżistu qishom, mhux dak mhux jien, jien, jeżistu qishom lokkijiet apposta għat-tfal, tagħmilhom hekk tal-plastik u jagħlquhom. F'idejk, għax issa. Kemm tifhem, hi?
X'għamel tiegħek illum? Illum, waqt li konna qed nippruvaw nagħmlu l-Skype call biex nkunu qed nirrekordjaw biċċa mill-programm, għandu tinda, qellibha ġenbha, daħal ġo fiha u beda jiġri ġo fiha fid-dar meta qed ngħidlu biex please. Kreattiv, hi, ibnek? Hi, biex please tini five minutes silence. Sewa.
Vera kienu 5 minutes Mela, u silence. għajani naqdu ma- ma- ma' tfal illi huma sinonimi ma' na tnej tajjeb ġo xuxon u naraw x'inhu huma Kif jagħmlu. intom ċkejknin, le? Jgħidu l-Laburist. U jiena xommula Nazzjonalist. Tiflek xommula. Id-dar dejjaq tiddar il-games li għandna kollha kollha rabnihom. Wow!
U aħna wkoll għandna ħafna board games u missieri qatt ma kien dilettanti ma' kemm ilu li hemm il-Labour. M'hemmx board illi ma daħħallux fuq il-bordijiet kollha qiegħed. Mhux hekk! Mhux hekk! Aħna igisħu l-iktar li nilagħbu hawn, naqbdu skandlu tal-Labour u noqogħdu naraw min hu involut jew le. Igisħu! Qatt ma rabta jiena, taf x'qed nilgħab jien u Perejx jiġieli l-għabta? Le, din kif tilgħabha? Di jkollok raġel u toqgħod toperata parsi ta' bilbint.

Iva l-għabta imma peress li jien Nazzjonalist dejjem fil-vojt nolqot.
Ux waħda għandek illum kemm qed teqred illum is-stina? Iddejjaqt ġew iġri għaddi dan il-virus.
Veru, isma' tridx inkantaw song? Eħe. Eja, Monday, Tuesday,

Josh, I love you! Kemm ma ħelwin, no? Problemi seri għandi tal-aħmar bil-mikrofon, ma insomma. Jow, jow, b'feles ijat l-internet għandu mela taħdejħ. Imma insomma daw kienu it-tfal ħelwin tagħna Josh Xuxon li qed jibqgħu jikkomunikaw ma' xulxin għax huma best friends, Sander, best friends.
Mela, jiena dejjem nikkonsulta u hemm ħafna studji li qed li kemm nixtiequ li l-virus kieku beda minn Las Vegas, san. Għaliex kien Għax what happens in Vegas stays in Vegas. Eh? Ma Wuhan mhux hekk tbin.
Mela, Apparti aħna, sinjuri, fuq il-paġna ta' Facebook ta' Noli, ħsibt li għedt xi ħaġa oħra, ikun hemm diversi affarijiet tul il-ġurnata kollha. Eżatt, jibdew minn filgħodu bejn wieħed u għal kull nofs siegħa jew ftit iktar ikun hemm xi ħaġa minn affarijiet għat-tfal, affarijiet biex tħabbeb ftit moħħok, u mbagħad anke aħna matul il-ġurnata. biex dejjem ikollok x'tara matul il-ġurnata kollha. Grazzi kbira 'l min kien involut biex jikkrea dan il-proġett, Sur Agius. Hekk hu, u minn hawn nixtieq nirringrazzja, eżempju, lil Enemed, mhux eżempju, lil Enemed, wieħed minnhom, il-Visit Malta, il-BENNA, insomma l-sponsors kollha, fl-aħħar insemmuhomkom kollha, tajjeb, illi f'dawn il-mumenti fejn huma ovvjament neqsin ukoll minn dak l-introjtu tas-soltu, jiddeċiedu li jissapportjaw iktar id-divertiment li tant għandna bżonn aħna fi djarna. Tajjeb li minn hawn ngħidulhom grazzi għalhekk intom tistgħu tgħinuna billi tagħmlu like fuq il-page tagħna ta' Noli, tagħmlu share u xxerdu l-kelma dwar dan il-programm. Sinjuri għandna bżonn is-sapporttakom f'dal-mument daqsxejn iebes għal kulħadd ukoll, tajjeb biex nuru l-apprezzament anke lil dawn il-kumpaniji. Pero!

Believe me, nisra ġaġalluka. Eh, ċert.
U d-dottor, ġifri għamilt ta' kisnin kolla t-istudja u laqas jgħidu l-ek dott? Ifimni, għamilt iktar snin bħala ġanluka mill bħala dottor bil. Eh, eh, Jien ħossatejna ħafna, ħanajtek. Mux eh, business wise għax ma għamilx privat, fimt ġifiri. Pero naħseb li il-pazjent tgħinu illi jara wiċċ familjari, inti qed mort tabib. Ejjen. Xi ftit jew tkun daqsxejn eh, Tens. skomdu ħajtek. Eħe, skum. Issa jien business wise fim ta' ħatejnek fil-karriera mużikali tiegħek, fimt? Jiena forsi jġib xi X'inhuwa? pazjent. Tih ċans tifhem jelu, san. Għax xina inti xina tisma' mhux business wise, jiena awtomatikament moħħi mar Għad kif jista' l-pazjent jgħinu fil-karriera mużikali tiegħu? Hemm mod.
Kif? Għax hu jgħidlu, għidli
Jo samples ma' din-nies qed tgħid. Mela.
Kull pazjent li jiġi ngħidlu vvutali jekk nkun f'xi competition jaqleb.
Gianluca, kemm ikkomplikatilkom, inti ma taħdimx direttament l-isptar, hux hekk? Le, ekku, le. Le, jien naħdem primarjament bħala tabib ta' setqa u kif ukoll mal saħħa primarja fil-health centers, u għagħbi l-iktar inkun il-mosta health center fil-fatt. U kemm ikkomplikat ilkom ħajjitkom din il-COVID-19?
Għal-kem kif għattinti tajjeb ma naħdimx direttament l-isptar, ma tix tinsa li il-sistema ta' s-saxħa kolla hija katina waħda, fim ġifiri, jekk sezzjoni qed bagħti, l-oħrajn jridu jkunu hemmhekk biex jissapportjawha. Kulħadd jaf li l-emerġenza bħalissa huma jwet mill-iktar setturi li qed tintlaqat. Allura minħabba fekk, ovvjament, is-saħħa primarja u anka tobba li ma jaħdmux propja fl-emerġenza jridu jieħdu daqsxejn over fejn is-soltu kulħadd kulħadd għall-emerġenza u nisimgħu ħafna riklami, issa ma tmorrux l-emerġenza, anke s-soltu, jiġifieri mhux fil-Covid. Issa aktar u aktar minn qatt qabel, mela n-nies fejn iridu jmorru? Ovvjament iridu jmorru fil- fis-saħħa primarja u fil-ċentri tas-saħħa. Però ovvjament barra minn hekk tikkomplika l-ħajja għaliex hemm problemi anke ta' loġistika, jiġifieri da anke ngħid għalija. Mhumiex lesti għal dawk in-nies ukoll.
Ma X'inhuwa? ħsibx li intom lesti meta meta qed nitkellmu jiena finti l-health center tal- tal-most u x'hekk qed ngħidu. Eh, Ma m'intomx Ah. lesti għal volum kbir ta' nies laqqas, mhux hekk? Em, Ikun hemm volum ikbar ta' nies ta' ġifieri bħalissa għadu bifer naqsu għax isu n-nies Qed jibżgħu jibżgħu. jiġu l-health center naħseb.
Gianluca, Però issa imma kieku kelli. loġistikament anka fejn naħdem most of the time id-detox em, eh, Ovvjament bħala kompliment ta' tobba qegħdin inqas minn dipartimenti oħrajn, allura rridu nieħdu ħsieb ukoll tagħna nfusna xi servizz irid jibqa' sejjer. Jekk it-tobba kollha jimrdu jew joħorġu kwarantina, is-servizz ma jistax jieqaf, u mhux tobba biss ovvjament, in-nurses, l-istaff kollu. Mhux hekk, kull min għandu x'jaqsam, mhux hekk. Kieku kellek tiddedika issa bħala kantant u bħala tabib, kieku kellek tiddedika diska lill-Covid 19, li waħda tkun?

Ġieli ta', mhux issa biss ta' ġifieri, as in jiena kif taf kif taf nofs Malta jew Malta kollha li tifla kienet ma tiflax sew tipo fl-ewwel ġimgħat ta' ħajjitha fimt, as in kellha meningitis li jiġi minn ċerta mikrobi. U kemm il-darba tgħaddili minn moħħi ngħid imma jista' jkun li ħadtu jiena d-dar dal-mikrobu fimt, u qisu jidħol ċerta guilt u barra minn hekk ċerta biża'. għal kull ġurnata li tmur ix-xogħol inti dejjem titaqqa mal-mart. Għadek huwa isu part and parcel ta' xogħol tagħna. U hemm min, u mhux hemm tobba wkoll li qed jiċċaħdu mill-familja bħalissa ma jistgħux imorru lura d-dar u xek tobba nurses ħaddiema tas-saħħa u xek. Ekku, ekku. E, ovvjament ma jmurux id-dar, mhux għax ikunu overtired jew overstressed imorru d-dar, ħabba dil propja biża li mardu l-minem id-dar. Inti tinkwita l-iktar mhux fuqek innifsek, imma eh. fuq min għandek id-dar. Ma jibsa, u għax eh. ma jafux kemm ħaddum ukoll, ġifieri jista' jkun li hija xi ta' xahar, jista' jkun li hija xi xarej, tlieta, ġifieri ma tafx xu kemm ħaddum għaddej biha. Jien għattem god aħna fejn qiegħed jien għadna ma wasalniex dak l-istat li qegħdu ninfirdu mill-familja u nispera li ma naslux kif taqbad tajt. Ehm, però ta' mira minn diġa ħad id-deċiżjoni li hija ibsa ngħidha li hija ma nistax nimmaġina kif inħalli lil mara li hija tqila ma ukoll ma baby baby insomma tifla ta' one year three months, ġifieri. Alright. Daxxi jibsa. L-aħħar waħda, mela għandna qudiemna lilek bħala tabib, imma minn hawnhekk nixtuq pubblikament nirringrazzjaw il-kull minn għandu x'jaqsam tobba nurses nies li jaħdmu fl-offiċini, l-Mater Dei, securities, cleaners, mhux ħa nibqa' nsemmi għax hemm ħafna, imma kull persuna hija katina importanti biex da s-servizz jibqa' għaddej ehm, u biex inqas nies jiġu affettwati u min jiġi affettwati fih fl-għalmar. Ġalluka, grazzi minn qalbna tax-xogħol tiegħek u tan-nies li jaħdmu f'ħalek. Grazzi tal-istedina.
Saħħa, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. U aħna dejjem ngħidulkom biex jekk ikun hemm xi ħadd li għandu l-birthday mhux hekk jibgħatulna kemm jifilħu. Ekku. U llum ħa nippruvaw nagħmlu surprise oħra bħalma għamilna l-bieraħ, ħa nipprovaw nċemplu lil xi ħadd li ma tafx assolutament li ħa nċemplulha. Plana. Ħa tkellimha int jew nkellimha jien? Kellim int. Inkellmu aħna. Kellim int. It-tnejn jew. Mela ħa nippruvaw naqbdu lil Ritjen, naraw jirnexxilniex. Ritiene hija vocal coach, hija kantanta brava ħafna u ħa nippruvaw naqbdu magħha bl-Skype. Hemm qiegħda, hemm qiegħda. Tax taħseb? Drajtu. Drajt il-ħoss?
Mela. Bħalissa tibda tara il-kelma noli tiela l-wiċċa tajjeb.
Tuni ċaqs. Mela komplikata mela mela minn dak l-antik. Mela ħażin. Ilbes xi ħaġa, demonju. Ilbes, tara mhux xukjana. Il-paġama.
Eh, il-paġama, il-paġama, ent. Eh, tmienja ta' domna eskwad. Barra.
Mela, rrit jan għana ċempilnija biex najdu l happy birthday.

Nistaw eh. narawk xi ftit dan għadna le. Taraw li li.
Eh, eh. Għafas il-kamera. Tarawni.
Qed naraw, qed naraw. Il-profile pic biss qed naraw, ħallija. Nawgurawlek jalla li ftit ħin li baqlek mill-ġurnata qed komplet gawdih. Wow, kemm intom ħelwin. Tajja, sabiħa.
Nasib, għas il-kamera taħħa mod taħdem. Tara na Halloween. Mela, mela, xie nawgura u koll Happy Birthday l-Alexandra Alden ta' X Factor u koll illi provajn, provajn namilila u koll. Imma nser tal-boyfriend eh, għamilla surprise, eh, ħada Pariġi? Pariġi. Eh, ħadha sal-airport u għalla mhux qed jaħbu, ħadha lura d-dar. Tajjeb, ma xinti l-intenzjoni, tot. U ma tajda, oh, ja, strejja lam. Għala ma vera, ma nafx għamil.
Ejja, bissak għallum. Sinjuri, għanna Skype kol oħra mal-ħabib tana, mal-ħabib tana. William, kif inti, William?
Hello, all right? All right, aħna, kif inti inti?
Mux ħazin, la għadinu. Għajjen, għajjen? Ejwa, eh, lajja ovvjament wara ġurnata xogħol dejjem tkun. Mela, tajjeb li ngħidu illi inti ehm, ners, tajjeb? U jerof.
U barra li inti ners, inti ktibt ukoll xi kotba, wieħed fuq it-tfulija tagħna u l-ieħor tilqima bi tbissima illi dan il-ktieb fih aneddoti ħelwin illi jiġrulkom in-nurses waqt li tkunu għaddejjin bix-xogħol, hux hekk? Hekku, hekku.
Will, inti, għidilna, għidilna.
Kif għedt tajjeb inti, l-ewwel l-ewwel ktibt dak il-ktieb Tifkiriet Puliti, huwa stejjer żgħar u żejjer qosra insomma ta' meta kont żgħir, bażikament kollha Praspar u affarijiet tad-daħq speċi li jqanqlu tbissima li għeddejt minnhom, u t-tieni wieħed jismu Tilqima bi Tbissima li qed jidher qed narah fuq l-istampa wkoll. Kont ġbart ħafna stejjer qosra mingħand infermiera kollegi tiegħi Ovvjament għamilthom adattati u dawwarna xi kliem u ffurmajnahom bħala stejjer u ffurmajna ftit ktieb insomma. Isma', qed nagħmel is-sodda jiena ta' għax bħalissa qiegħed nilqa' qed il-ħin kollu fis-sodda u qed naqla' u anke l-pillow waqgħetli. Bħalissa. Tajjeb, mela jien ma qgħadx fis-sodda biex inkun edukat u intom qgħadtu fis-sodda. Aħni hekk hi. Isma', bħalissa għandkom ħafna stress, forsi ħafna iktar sigħat, ħafna iktar taħwid għaliex dejjem ishom jinbidlu l-affarijiet minħabba l-affarijiet kif qed jevolvu Ikolkom ċans biex daw is-sigħat ma jkunux daqshekk stressanti, forsi li tagħmlu ehm, xi prass pura minn dawk li kontu tagħmlu fi żmien ta' tilqima bi tbissima?
Nifimni, palissa mhux ħanejdlek iwa għax eh, ma tantx hemm misu Hemm ħafna fl-isptar, jiena Mater Dei naħdem. Hemm ħafna stress. Eh, fl-isptar hemm ħafna tensjoni, hemm ħafna tipo ehm, stress, hemm ħafna ċertu fear of the unknown, però fl-istess ħin hemm ħafna kuraġġ ukoll anke bej l-infermiera, bej it-tobba, bej kull kull min jaħdem bażikament kull health worker li jaħdem l-isptar. Ehm, eh, qed isir ħafna tibdil bażikament fl-isptar fejn jien naf eżempju sempliċi medical library nbidlet neħħew il-kotba kollha u ġiet kollha mimlija bis-sodod lesti għal li jkun hemm bżonn. Jien naf l-istaff canteen pereżempju fejn konna nieħdu l-break hemmhekk jew xi wħud minna kienu jinżlu jieħdu l-break hemmhekk iż-żarma kollu nbidel kollu fi clinical area. U issa fejn qed tieħu l-break? Fejn qed tieħu l-break? Ifhimni, kull sala u dipartiment għandhom l-istaff room tagħhom ukoll, imma ovvjament il-break jittieħed però ovvjament f'dawn iċ-ċirkustanzi ġieli ma jkunx prijorità wkoll, I mean trid timxi ġurnata b'ġurnata Il-pjanijiet kif qed tgħidu intom qed jinbidlu ħafna drabi, ovvjament għall-aħjar u għall-ġid ta' kulħadd, kemm tal-pazjenti primarjament u anke tal-ħaddiema li naħdmu hemmhekk. Will, U kif tista', kif tista', min-naħa tagħna aħna x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu vera, ġifieri għax inħossuna daqsxejn useless fis-sens la jien nurse, la jien tabib, ma nista' nagħmel xejn, mhux bħall-istrina, aqbad telefon u ngħid ħa ngħin b'dak il-mod, f'dal-każ x'nista' nagħmel?

għal bżonn. Nibqgħu id-dar u ma noħorġux bla bżonn. Dik hu. Hija hija diffiċli ħafna, però jekk jekk il-pubbliku ġenerali min ma jaħdimx tipo fis-settur tas-saħħa jagħmel dil-ħaġa, I can assure you li qed jagħmel ħafna. Mhijiex faċli għax anke jien ovvjament wara wara x-xogħol ma jkollokx aptit dejjem ħa tmur id-dar. Ikollok aptit toħroġ bħalma għandu aptit kulħadd, imma b'sens ta' sagrifiċċju wkoll, ovvjament wara x-xogħol, mix-xogħol għad-dar, mid-dar għax-xogħol. B'hekk għax hawn ħafna affarijiet magħluqin u t-tieni nett, issa ġejja tentazzjoni kbira, bħalissa t-temp qisu diġà beda jaqleb u ħafna ġranet sbieħ. Jien meta mmur is-supermarket qed nara l-laħam diġà barra, ġifieri. Will, l-aħħar żewġ mistoqsijiet ta' malajr. Mela, waħda, hemm xi ċans li f'dan iż-żmien forsi jinħareġ xi ktieb ieħor? Hekk, bil-memorji ta' daż-żmien. Ifhimni, minn dakinhar li nħareġ il-ktieb kien hemm stejjer oħra, tagħlem u law, u niltaqa' ma' nies jirrakkuntaw. Jiġifieri hemm ċans, hemm ċans. Bħalissa nikkonsidrawha, bħalissa qiegħed daqsxejn qegħdin daqsxejn busy insomma dan u ma qatt ma ngħid le, I mean. L-aħħar waħda fil-qosor, inti rappreżentant tan-nurses illum il-ġurnata wkoll. Tixtieq hekk li twassal messaġġ kemm lil nurses sħabek u lil kull min jaħdem fil-qasam tas-saħħa kif ukoll lill-pubbliku inġenerali li qed jagħmel il-biċċa tiegħu wkoll?
Bħala rappreżentant tal-infermiera u anke tal-qwiebel u għandna membri oħra bħall-ECG technicians, physios, social workers u hekk, ovvjament nixtieq nagħti l-kelma tiegħi u l-appoġġ tiegħi ta' kuraġġ lil kull ħaddiem li qed jagħti sehmu kemm b'mod kemm ieħor. Importanti li nżommu f'moħħna li F'din il-ġlieda kontra dan il-virus bażikament kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed kemm jista' jkun u kemm jista' jkun ovvjament nimtlew bit-tama u bil-kuraġġ li hopefully ġurnata f'dan il-perjodu huwa daqsxejn batut però hopefully noħorġu minnu and noħorġu minnu b'tagħlim ovvjament u b'kuraġġ għal quddiem. U iktar b'saħħitna.
Party rridu nagħmlu. Party kbir. Party kbir. Li nixtieq ngħid l-aħħar ħaġa ovvjament bħala rappreżentanti tal-union aħna apparti s-safeguarding tal-mariti għandna safeguarding ukoll tal-membri tagħna u tal-health care workers. Allura xi kultant nkunu f'sitwazzjonijiet daqsxejn antipatki fejn ikun hemm min jaħsibna li qegħdin nagħmlu bsaten fir-roti jew hekk. Imma ovvjament Nipprovaw nkunu kollaborattivi ma' kulħadd u mal-management, mal-ħaddiema kollha. Jekk intkom ma tkunux f'saħħitkom ma tkunux tistgħu tieħdu ħsieb dan il-proġett.
Jien għalija ħares lejkom, qishom il-plejers tal-Inter sewwa, meta jkollna tnejn tlieta barra xejn ma nagħmlu. Will, ħa nsellmulek għax qed niżolqu fin-niexef f'sekonda. Ciao ħabib tal-programm grazzi tal-istedina. Grazzi, u sellilna l-kem tifla ħnersis u mela. nis li jaħdmu fis-saħħa. Malajr malajr ejja ntellaw daqsxejn ir-ritratti tal-kompetizzjoni tal-NMET tal-bieraħ kellkom taqdu ġins u tuffieħa flimkien. Tlaqna. Għamiltu biċċa xogħol tajba ħafna. Kontu kreattivi sew.
Ekku, fil-fatt għandna dan, dat-tfajjel, li daħħal il-kuffiha fit-toqba tal-ġins. Irfina l-ġins ta' blu wkoll. U ma tantx jidher li kuntent, ġifieri jista' jkun li wara li għamilha ddispjaċih. Imma, ngħaddu għalli jmiss. Di tajba ħafna. Naxret kollox, il-ġins u t-tuffiħa. Qegħdin mar-regoli. Imma, sinjal li hemm aħjar la di qiegħda iktar l-isfel, mela morru għal ritratt ieħor.
Mhux validu għaliex. Hija bit-tuffiegħa barra.
Eħe, ma jrid ikun hemm persuna fit-tuffiegħa. Jrid jidher il-persuna, ġifieri dan huwa invalidu. Imma Alla li bda x-xogħol ma dehret l-ebda persuna, li għax qas trid tajjara. Issa, u mbagħad ngħaddu għar-ritratt li jmiss.
Ħsieb, u hemm it-tuffieħ fuq wara wkoll sana. Fil-fatt tilfu missier f'dan ir-ritratt, imma mbagħad reġa' missier ieħor, ġo m'għadux magħna, dispjaċina. Però mhuwiex l-aqwa ritratt li għandna għaliex imiss ieħor. Tajjeb, eh? Qed iservina l-tuffieħa fuq il-ġins. Ejja, sabiħa. Bravu, però, sinjuri, for A for apple. Hi għamlet A bil-ġins u for apple. Eh, prosit. Brava, brava, brava.
Mux ir-rebbieħa, iżda ir-rebbieħa hija oh, dirġ. Ma stajniex ma rebbieħa. Wis wiċ ta' ħelwa. Mela, sinjuri, Tirbaħ voucher grazzi għal Enemed. Mhux jien, imma aktarx il-ġenituri. Voucher ta' €20 Fuel grazzi għall-isponsors tagħna. Nistgħu nżommu hawn sakemm ikollha tmintax ukoll, ġifieri mhix problema. U l-kompetizzjoni tal-lum hija tridu tpoġġu ġelat ma' maskla. Maskla ma naħsibx li hi problema. Ġelat u maskla. Ġelat u maskla. Ġilati.
Mela, sinjuri, ngħaddu għall-aħħar mistieden tas-serata.
Mhux mistieden, għandna grupp ta' mistednin, sinjuri, għandna n-nurses kollha illi qegħdin Hello! Kif intom? Aħna tajbin. Ejja ħa nduruhom naqra, mela. Dak Joe jismu sa fejn naf jien, hux vera Joe jismek? Iva. Joe, kif int? Jien tajjeb, grazzi. Joe, int. Kif ġej mix-xogħol?
Kemm kont ilek xogħol, Joe? Aħna nibdew mis-sitta u kwart, sitta u nofs ta' filgħodu. Ġratlek xi ħaġa naqas stram, ġratlek xi ħaġa naqas stramba llum Joe? Illum kienet ġurnata hectic ħafna, għax illum praparajna l-ward tagħna għal kull eventwalità. Qed indaħħlu pazjenti li huma suspettużi u anke pazjenti oħrajn b'kwarantina. Kienu, kienet l-ewwel esperjenza tagħna li qed nippraparaw għal kollox biex biex inservuhom fil-ward tagħna. Daħħalna żewġ pazjenti. Jien nidher suspettuż kieku tarani dieħel. Jiena suspettuż?
Jien, jien nidher, oh. Iktar trid tagħmel
Aċċu! Daqshekk.
Mela ġu. Le issa ngħaddi għax inkella jiġbruni. Ġieli kellkom xi ħadd, ġieli kien hemm xi ħadd fil-kju li juża l-għatis eżempju biex jaqbeż il-kju. Issa, issa naħseb qed jagħmluha. Eh, mela ħamorru Rachel u xek. Rachel? Le, jiena?
Eħe. Eh.
Jiena Rachel iwa. Kif int Rachel u l-kollega fakkarni? Norbert. Norbert, intkom qegħdin xogħol bħalissa u xek. Le, lestejna xift pratikament. Lestejna. Bajna nistennew. Oh, dawemnikom mela. Jew do imnikom, si extra overtime, ta' titpanċa xal issa ħallija. Ħallihom!
Taqlaħħom xi kwiet. Isma, kif inhu da żmien bħalissa? Kif qed tħossukom?
Challenge, challenge u it's a stressful environment li qed naħdmu fih, però Naħseb li aħna bħala sala, bħala dipartiment preparati, konna preparati sew.
Raysh, ġratlek, hekk, ġratlek xi ħaġa stramba forsi ta' żminijiet, jiena kont l-isptar għax il-mara ftit ilu ħelset, imma n-nies jitwerwru minn xulxin, dik stramba. Le, fhem, li hemm ċertu nies saru jibżgħu minnha. Jibżgħu, eh. Huwa fatt dak. Ġieli tkun għaddej u jaqsmulek in-naħa l-oħra tat-triq. Eżatt.

All right, all right, all right. Jiena kont id-dar illum ma kontx għax-xogħol. Għidilna x'jismek ħa nkunu nafu. Lucien. Lucien.
Lucien, isma', ehm, la jgħaddi da kollu, x'inhu xogħolok int l-ewwel nett? X'inhu x'tagħmel fil-. Jiena staff nurse, I'm staff nurse. Staff nurse, la jgħaddi da kollu. Ara kif ħa tħossukom, mhux hekk? Qisu. Relieved.
Relieved. Oh, żgur.
Toħlom fil-ġurnata li tiġi jekk tgħidha għaddiet. Toħlom hekk taħsbu fiha. Għandi kbira naħseb kollha kemm aħna. U nitolbu lil Alla li tfittex tasal dil-ġurnata. Taħseb fiha bilfors u għax l-environment bħalissa huwa stressanti ħafna, Kif qalu l-kollega tiegħi, għax aħna naħdmu flimkien, l-istess in-nies qishom jibdu anke fil-kurituri n-nies jiġru. Vera, dik għattilek il-bieraħ sar. Meta jkun hemm il-visiting hours kulħadd gas down għaddej, issek xi ħaġa vera stramba. Oh.
Insomma, u darba konna ħirġin jiena u Rachel mix-xift u kien hemm persuna li provat taqsam ma' naħa oħra biex

Jew sinjura. Kif inti?
Tajba ħafna, għalkemm sitwazzjoni stressanti nippruvaw nieħduha b'ġurnata b'ġurnata. Bħala tim jiena naħdem ma' Rachel, ma' Lucian u ma' Norbert. Nista' ngħid li aħna u t-tobba qegħdin tim magħqud, tim tajjeb ħafna. Nista' ngħid li qatt ma qbadt il-lift daqshekk malajr daqs da' żminijiet jiena. Għax kulħadd iċedilek biex titla' fil-lift. Straight l-ewwel.
Tajjeb, jew tajjeb. Isma, għana. Fidejk għajdan.
Għana minn hawn nixtuq nirringrazzjawkom ta' kollox li qed tagħmlu tajjeb.
Hemm ħamsa minn nies qudiemna hemm mijiet hekk mhux eluf ta' nies li għandhom b'xi mod x'jaqsmu. Grazzi minn qalbna, grazzi kbira. U aħna li jgħaddi kollox hekk Alla jrid ma jdomx ħafna. Jiena wissan. Ħa nistidnukom biex tiġu għal serata jew tnejn bla ħlas ix-shows li nkunu ħa nagħmlu. Naħseb ikun ħaqqkom waħda. Jiena u Sander.
Tajjeb? Mhux lilkom biss, imma għal kulħadd bejn wieħed u ieħor naqdu l-ewwel nagħmlu żewġ serati. U fil-każ jekk taraw li l-università viċin ħafna tal-isptar immorru n-naħa l-oħra ta' Malta, tajjeb?
Grazzi minn qalbna ħbieb, grazzi ħafna, grazzi, grazzi, grazzi.
Grazzi ħafna. Ciao.
Mela, nistgħu issa ningħaqdu mal-aħħar mistieden li għandna. Sorry, mela jiena tlaqna qabel.
Ma ġara xejn jew ma ġara xejn, sadattant hemm ħafna nies naf li qed jippruvaw jidħlu fuq iz-Zoom jitkellmu magħna, imma sfortunatament illum qegħdin ippakkjati b'ħafna affarijiet u ma nafx kemm ħa jirnexxina nieħdu kummenti minn naħa tagħkom. U qegħdin naqra xejn tard ukoll, però għandna l-aħħar mistieden ma nħadd għajr ara naqra ritratt uruli lil Paul Strina xi ġmiel. Paul Ġordi Majna illi kellu sehem biex jikteb Id-diska tal-eroj, Sunday. Hekk, li vera sabiħa, eh? Eżatt, li d-diska ddur mhux biss fuq it-tobba, fuq in-nurses, fuq il-pulizija, fuq il. Hemm hu, hemm hu, qiegħed innu. Sabiħ! Ejwa, sabiħ hu, kollox irranġat, dak ir-ritratt? Eh, eh, ħa nor, mhux da, l-ieħor, l-ieħor, uriehulna. Stenna ħa nilbes naqra, ħa nara. L-ieħor.
Da aħjar, da. Issa jisaj.
Le, le, mux da dak ġa l-lok. Ġa l-lok da tajjeb ħafna. Tixtieq, tixtieq.
Emmu. Ara naqra. Eżbin. Xini?
Fotokopi. Fotokopi dak, isma kif kif tinsab ħabib tagħna?
Malu, ħafna. Nisma' ħafna mill-Awtorità, noqgħod ġewwa m'għandix għalfejn noħroġ. Bħalissa aħna hawn min qiegħed fil-qasam tal-entertainment qiegħed bla xogħol. Allura, fimt, il-mamma tiegħi li għadha ħajja qiegħda ġa home, qiegħda ġa home magħluqa safe, b'hordiri m'għandix inkwiet, Minnha fhimt allura nagħżel li noqgħod ġewwa u nipprova nimla l-ġurnata ndoqq il-pjanu. Eh, jiena kont ħansaqsik mela. Insajjar nara l-films indoqq il-pjanu. Inti raġel li xogħolok huwa li tmur ġo postijiet differenti tintaqa' man-nies u tferraħhom bil-mużika tiegħek. Allura jekk tkun id-dar qed tipprova tagħmel l-istess imma jien naf Tifhimni?
Le, bħalissa iktar qisni miġbur fija nnifsi, fimt, ħadt break illi n-nies qishom anke m'għandhomx dak il-mood tas-soltu. Anke nitħaddet ma' sħabi, fimt, kuljum hemm dik iċ-ċertu, però hemm l-ottumiżmu wkoll, ma rridux inkunu pessimisti, tifhem, din hija xi ħaġa li qed tolqot id-dinja kollha mhux Malta biss. Nisimgħu ħafna mill-awtoritajiet x'inhuma jgħidulna, Qed tifhem? Jiena kif dejjem ngħid illi l-korona ma tiġix id-dar weħidha. Inti trid Mela allura, mela allura noqgħod ġewwa biex ma tidħollix. Sakemm ma ċampiex li tad-delivery, deliverylek six pack, eh, mbagħad tiġi l-korona. Six pack korona!
Isma', ħriġt fil-gallarija ddoqq xi ngħajjom! Jekk kien hemm ħafna minn sħabi ħadt pjaċir narhom, imma nagħżel li ndoqq bla udjenza bħalissa. Ġewwa, ġewwa.
Isma' jekk kont tixgħelilna da! Isma', kieku kellek.
Min se jrid toffri servizz?
Paul. Eh. Min se jrid toffri servizz iħallsu xi ħaġa żgħira għan-nies? Eżempju, jiena llejla ħa nikol mal-mara, tajjeb, ngħidilha isma' x'għandek ha bdiet tisma'. U le nċempillek ngħidlek isma' għamilli siegħa Beatles u int toqgħod iddoqq bil-kwiet u nħallsuk xi ħaġa żgħira tagħha. X'taħseb?
Għax xi ħaża żgħira ma għoġbitni xejn. Oh inti! Dam il-ġibdiet u liju! Jena naħseb wara li ngħidlek kemm ħan uħodlok, tispiċċa tieħu toast biss u tħallas li. Le, nispiċċa noħroġ, noħroġ barra jien. Isma' Pawl, kieku kellek tiddedika tiska mid-repertwar kbir tiegħek lil coronavirus, xi tkun?
Live and let live. Le, idealment ma tgħixi, imma ngħixu aħna, tajjeb. Però għamil disk, għamil diska vera sabiħa, eh, tispjegalna hekk naqra fuq għax inħsieb kollox. Eħe, eħe, dik ehm, kienet propjament ma kienet għal da żminijiet, kienet lesta biex toħroġ emejju li ġej għat-tieni anniversarju ta' Simon Schembri li kien weġġa' sentejn ilu, kellu l-aċċident kulħadd jaf x'inhu, u l-Blue Light Foundation kkuntattjaw lili u l-Flare biex nagħmlu this song, kienet lesta hemmhekk u malli bdiet tiżviluppa di sitwazzjoni li għandna bħalissa, ħassew li tkun utli u ta' kuraġġ ukoll lill-first responders tal-112 jiġifieri u l-kulħadd in ġenerali li noħorġuha biex tihom dik il-kuraġġ. U xi kultant ma nafx intkom jiġrilkomx, aħna l-aħna fuq il-front line la nistgħu ngħinu b'ċertu mod, allura naħseb intom tagħtu aħna nipprovaw nagħtu l-kontribut tagħna billi nferrħu ftit il-poplu u intkom tagħmlu dan billi għamiltu did-diska biex tagħti kuraġġ kemm lill-ħaddiema kif ukoll lilna li qed nismgħuha, mhux hekk? Daqshekk hu, jien qed nara ħafna anke artisti barra u fim kulħadd jagħżel kif jgħinu, hemm min joħroġ fil-gallerija, hemm min idoqq ġewwa, fimt, però l-aqwa li l-mużga tgħaqqad ħafna nies għax m'għandhiex il-barrieri tal-lingwi. Ekku, u llum bl-internet tista' twassal għand min trid ukoll. Pawl, grazzi! Aħna ħa nispiċċaw b'dil-kanzunetta, ġifieri għal min għadu ma semaħhiex, minn hawn ftit ieħor ħa tisimgħu, all right? Grazzi Pawl! Stay safe. Stay safe. Lilek ukoll. Ciao. U jekk intkom tixtiequ tgħinu wkoll, għandna dawn in-numri tat-telefown biex intkom tkunu tistgħu iċċemplu biex il-Malta Trust Foundation tkun tista' anke tixtri ikel sabiex il-familji li għandhom bżonn bħalissa, u hawn ħafna, inkunu nistgħu nwassluhom l-ikel. Jekk ma tagħtux donazzjoni imma għandkom prodotti tal-ikel, eċċetera, eċċetera, tistgħu iċċemplu fuq dan in-numru biex inkunu nistgħu nagħtu l-ikel dirett, mhux il-flus. Tajjeb? Hekk hu, sinjuri, minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw l-isponsors kollha li għinuna ntellgħu dan il-programm li huma. Mela, ejja nibdew.
Għandna lill-Mattress Collection talli tawna is-sodod, għandna lil JB Stores talli żejnilna, għandna lit-Topsocks talli tana, itina, il-kalzetti ta' kuljum. Grazzi kbira lil Enemed talli huwa l-main sponsor ta' Noli. Go Red Orange flimkien ma' Visit Malta u Benna wkoll. Grazzi ħafna. U Tech.mt ukoll.
Ma semmejtix jien? Le, sibtek semmejt int. Tech.mt ukoll. U grazzi lil Sur Rayfield Aloisio.
All right. Sinjuri, għada s-suġġett ħa nitkellmu dwar l-affarijiet li konna nagħmlu in persona u llum qed ikollna nagħmluhom online. Jiġifieri eżempju rnexxielna nsibu Father Gordon Kien wieħed minn tal-ewwel. Kien wieħed mill-ewwel nies li mar online bil bil. Issa dan mhux Father Gordon tagħna, Father Gordon l-oriġinali. L-oriġinali. Se jkollna l-Matteus Grasso illi da filli qed jagħmel it-training ġo klassi filli spiċċa jagħmilhom online kif ukoll barra fil-miftuħ, issa nitkellmu miegħu tajjeb. U mbagħad kellna ħa jkollna wkoll lil Ġanni Zammit li apparti li huwa mużiċist imexxi xi żewġ jew tliet kumpaniji differenti u l-meetings kollha qed jagħmilhom through Skype naraw kif taħdem għax ma nistax nimmaġina lil Ġanni bl Skype jagħmellek meeting eh, min jaf x'tara n-naħa l-oħra. Narah jimxi jiena Ġanni ħafna bħala. Tinsawx Noli, agħmlulna like, share, issapportjaw dak kollu li nagħmlu u tinsawx min hu barra barra, Min hu ġewwa ġewwa, min hu ġewwa ġewwa propju u min hu barra barra. Testew fil-pożittiv għall-coronavirus. It-tifl hija f'kundizzjoni tajba u qed tinżamm għal osservazzjoni f'sala ta' iżolament fl-Isptar Mater Dei.
L-anzjan jista' jqis ruħu xxurtjat, imma l-ħin tal-impatt inzerta li fuq il-post kien hemm żewġ pulizija Tawh l-ewwel għajnuna u kkontrollaw is-sitwazzjoni sakemm wasal tim mediku mill-Isptar Mater Dei. Jidħlu u anke ġieli jirriskjaw ħajjithom biex isalvaw lil ħaddieħor.